Essalawmaleýkim hormatly toýa gelen, uzakdan we golaýdan gelen hormatly toýa gelen myhmanlara! Biziň şol toýumyzda ertirden agşama çenli çaý-naharymyzy ýetirip taýýarlap duran ýaşulularyň islegi boýunça Iňmam aýdym-sazy ýaňlanar durar, ýaňlanar durar, ýaňlanar durar. Ýaňlansyn dursun-a, ýaňlansyn dursun.

Hawa, bir gün Epen, bir gün Ependi daşarda ýoluň ortarasynda sermenip bir zat gözläp ýörenmiş. Onda Ependiniň bolup ýörşüni gören goňşusy Ependiniň ýanyna gelýär-de, Ýeri, Ýeri, ýerde men. Öwe! Öwe!
Ol ýeri ýadyma düşüp. Öwe diýen!
Dur, dur! Öwe! Öwe! Bi, walla dursana walla, näleýin sen? Dur-ow, dur diýýän, dur! Bi, gülmeli ýerini hemmämiz biliwler sen. Eý, bizem gülkä düşünýäs-ä. Dursana, gülmesene. Hany, ýerinde, ha, başla, başla. Ýeri-how, Ependi goňşy, bu uly ýoluň üstünde sermenip näme gözläp ýörsüň diýýär. Onda Ependi goňşusyna garap, Men. Garap, garap.
Öwwe! Öwwe diýýän! Gülkaýt! Be, senden başgalaryny Gülkaýt düşünenok, ha? Men sana aýdýan, soňunda hemmämiz üýşüp güleris diýýän-dä. Nägile sen? Eý, sen bolmasa patyk üstüňe alyp göterilen şu ýerden. Diňle how! Şu ýerine baş. Başla, ýaňkyň yzyndan başla. Başla.
Ýeri, Ependi goňşy, näme gözläp ýörsüň? diýýär. Onda Ependi goňşusyna garap, Men iňňe ýitirdim, şony gözleýärin diýýär. Oho, goňşy, Ependi goňşy. Höwwa.
Höwwa! Eý, sen bir zadyň üstünden barmanjak bolsaň, goý diýeýin gülkiňi. Munam iliň şeýdip düşündirişip berjek bolup, nä, şu adamlar düşünenokmy indi? Heý, otursana bir çydap oturyp bilmejek bolsaň häzir patypytygyňy alyp göterilen şu ýerden.
Daňdaý.
Näme çydaňokmy? Şu iňňiňiň aşagyna bir bererin ol baý çydarsyň-a. Nädersiň ondan seni güldürip bolmasa. Gülleýände-de gülmeseň sen.
Hany. Hawa, hawa.
Başlabereliň, hawa.
Yzyny alyp git, yzyny. Ýa gowy, gowy. Ýeri, iňňe ýetirdim diýýär. Ýeri, sen iňňäňi şu ýedi ýoluň üstünde ýetirdiňmi? diýip, goňşusy ýüzlenýär. Onda Ependi diýýär, Ýok, men iňňämi öýde ýetirdim. Wä, Ependi goňşy, sen onda iňňäňi öýde ýetiren bolsaň, öýden gözleseň bolmaýarmy? diýýär. Onda Ependi goňşusyna garap. Goňşusyna garap, goňşusyna.
Dagataý, çydap oýagam aýtdyma. Allaý.
Öwez jan, men seni birazjyk suw içäýim, e. Al ana. Saňa gep, gep ýokun-ow. Eý, sen özüňe bir ýakymsyz bir zat aýtdyrjak bolýaňmy? Hä? Dagataý.
Eý, özüň alyp baryp bileň agaý. Bolýar. Başla. Başlaýaryn, başlaýaryn. Başla, başla.
Ýeri, onda sen iňňäň öýüňde ýitiren bolsaň, bärden gözläp ýörmäň näme diýýär. Hmm. Onda ependi, öýde aýalym bilen çagalarym ýatyr diýip jogap berýär.
Ýa şäre boljak gäl o. Be, ýadym däl ekeniň.